Salam mähribanlar! Ynha şu gün Kerki etrap medeniýet merkezinde ýurdumyzda belli bolan şahyrlaryň biri Ýaban Saparowyň döredijilik ýatlama agşamy geçiriler. Bu döredijilik agşamyny ýörite ýazga geçirmek üçin Miras teleýaýlymynyň Ruhy çyragym atly gepleşiginiň döredijilik topary geldi. Ynha şu gün meň ýanymda duran myhmanymyz Miras teleýaýlymynyň edebi-drama bölüminiň müdiri Täzegül Nurmammedowa. Siziň adyňyz sunumyzda ilki bilen Türkmenistanyň at gazanan žurnalisti diýip tanaýar. Hemem ýurdumyzda belli bolan şahyrlary, ýazyjylary, döredijilik äleminde yz goýan beýik şahsyýetlerimiz diýsegem ýalňyşmaryn şolaryň ömri döredijiligini halka ýaýyp ösüp gelýän ýaş nesli ýatlatmak maksady bilen alyp barýan şul gepleşigiňizi döretdiňiz şular dogrusynda bir gürrüň beräýseňiz. Arzuwjan ruhusy barada gepleşigimiz bi mähriban Arkadagymyzyň hut öz kalbynyň aýdanlaryndan ugur aldy. Şony biz özen edindik. Gahryman Arkadagymyz şeýle belleýär, Milli miras ynsan kämilliginiň gözbaşydyr. Gözelligiň hem nepisligiň altyn açarydyr. Merdana pederlerimiziň döredenleri biziň jemgyýetimiziň ruhy çyragydyr diýýär. Gahryman Arkadagymyz ýene-de şeýle diýýär, Biz iň gowy eserleriň öňünde baş egýäris diýýär. Şeýlelikde, iň gowy eserleri döredenleň öňünde-de baş egip, olary ýatlap, hatyralap bilýän biziň halkymyz bar. Gahryman Arkadagymyz, Arkadag Gahryman Serdarymyz adamyň zehinine gaty uly sarpa goýýandygy üçin Watan üçin iş ýitirip giden adamlaň edebi miras, ylmy miras, goý ol sungatyň islendik ugry, halk hojalygynyň islendik ugrunda-da özboluşly zähmet çekip halkymyza kämil tejribäni miras goýup giden adamlaryň hemmesiniň hem ömrüni hem döredijiligini hem täzeden öwrenip, çuňňur öwrenip, Ony goý, nesillerimize-de ýetsin diýen maksat bilen inizem, Ruhy Çyragyň gepleşigini-de taýýarlaýar. Bu gezek biz Kerki şäherinde, ine, Kerkiň Medeniýet öýünde biz ine, şu wagt myhmançylykda bu ýerde şahyr, terjimeçi, ussat, mugallym, ýazyjy Ýagan Saparowyň doglan gününiň ýetmiş bäş ýyllygy mynasybetli şoňa bagyşlap, geçirilýän döredijilik duşuşygyna ýene gabat geldik. Ruhy Çyragyň gepleşigleriniň döredijilik topary bilen bu ýerde şahyryň obasynda bolup, onuň söýen tebigatynda, oň eziz obasynda, oň nesilleriniň, nebereleriniň arasynda, obadaşlarynyň, bu obanyň, gadym Çekir obasynyň mähriban adamlarynyň arasynda bolup biziňi, şahyrymyzyň ömrüni, döredijiligini öwrenip ýörüs. Şahyryň goşgularyndaky gahrymanlar bar, Agy derýa, ýagny Däli derýa, Jeýhun derýa, Garagum sähralygy ýa-da ine, şahyryň obasynda şeýle bir gojaman tut bar eken. Ol bir ýarym asyrdyr ýaşapdyr. Şahyrda Gojaman tut we Garry ene atly goşgy bar. Şol şeýle bir özüne çekdi meni, Okan mekdebinde edil şu töwerekde bir wagtlar öz okap giden mekdebinde şahyr Magtymguradyn ýa Türkmen döwlet uniwersitetini tamamlap gelenden soň ýene-de şol ýerde mugallymlyk işe başlapdyr eken onsoň edil şo mekdebiň töwereginde-de ýaşapdyr şol döwür. Mahrasa çagalygy geçen obasynda şol gojaman tuduň ýanynda bolup biz eglendik. Sebäbi şol gojaman tut şahyryň dürüjüliginiň gahrymany. Ýoldan geçip barýarkaň Ol turup edil goluny bulap seni çagyrýan ýaly ýanyna. Onuň Güldereje diýip bir obada ýaşaýan garry ene bar eken. Ol ýüz bar ýaşapdyr. Onuň garry şol enäni gürledýär-dä şahyr. Şeýle diýýär-dä, Ýüz ýaşap barýan ene şol tuduňam men bilýädim diýýär şol ene. Ýaňy ekilen döwrüňem bilýädim diýýär-dä şony. Diýmek ol Ýüz ýaşap geçen bolmalylar şol tugdan. Aýtmaklaryna görä oba adamlary has irräkden bäri bar şol diýýäler. Ondan hemem bir düşünjäni şahyr orta çykarýar, uzak ýaşamaklyk gowy. Ýöne garry enäň dilinden aýdýar-da, öz dertdeşiň, öz öz deň-duşlaň, Öz heserdeşiň bolsa ýagşy. Şol ýüz ýaşap ýören ene şol tudy özüne heserdeş saýypdyr. Hem şol akar ýatdan mydama şol gadym çekirde ýaşan uzak ýaşan köp ýaşan ene şoň düýbündäki akar ýatdan suw alarak hem men keçe günem düşäp mydama çaý içer ekendim. Şular ýaly täsin wakalardan doly eken şahyryň edebi obasy. Onnoňam biz aňyrdan gelenimizde, şol Kerkä gelip girenimizden ol döredijiligini okap gelen adam şeýle bolýar diýip düşünýän we bilýän adamlar. Biz tebigatdan şahyryň kalbyny gözledik. Şu tebigatdan onuň göwnüni gözledik, ýüregini gözledik. Dogrusyny aýtsam, Şahyryň özüni gözläp geldik. Özüni gözläp geldik. Sebäbi şahyryny siz bilýänsiňiz, bir ýaşynda ejesi aýrylýar, üç ýaşynda atasy aýrylýar, kakasy. Şahyr ýetim ösýär. Ýöne şygyrlaryny okaňda göz ýetirýäňde şahyryň enesi hem, atasy hem, ýakynlary hem, hemmesi hem, hossary hem şu töweregi tegelek eken, Amyderýa, Garagum sährasy, bu ýerlerde ösýän ösümlikler, gadymy baglar, mahlasy hossary şu şu ýeriň tebigaty eken. Eger arzuw makul görseňiz şo goşgyny men okap beräýeýin size. Ene atly goşgusy bar. Tolgunman okabam bolmaýar, tolgunman diňläbem bolmaýar. Ýaban Saparowyň goşgusy. Ýaban Saparowyň goşgusy. Enem, ejem Ogulmyrada bagyşlaýan. Bir ýaşynda çaga ýaňky şahyr Ýazan Sapar bir ýaşyndaka dünýeden hoşlaşan enesi hakynda, ejesi ýaly. Arzuwlap ýetseň-de, sen ak süýdüňi Gujagyňda ýatyp emmediň, enem. Adam başy daşdan gaty diýdiňmi? Ýatlaýaryn şuny, deňme-deň eňem. Egni çöken aýralygyň labyry, Aý geçdikçe, ýyl geçdikçe agraldy. Bilseň, meniň seň ogluňyň ömri Maňa bolan yhlasyndan nur aldy. Arzuw edýän, bir tirseňňe galsana, Sora, eziz oglum, hallaryň niçik? Huşunda däl. Düýşümde bir gelsene, Ojagymyz belent, işigimiz açyk. Ine, görýäňizmi, keç gelen ykbal-la şol Durmuş aga gelipdir şahyra. Ol bir ýaşyňda kaň. Sen bileňog-a, hä? Ejeň gidýär. Sen üç ýaşyňda ataň gidýär. Onsoň seret, nähili onuň şahyr çykan ogly öz enesine ýüzlenýär. Ýöne şahyrymyz ýetim däl, biz bir zady hökman aýtmaly. Amin. Biziň döwrümiz, döwletimiz, halkynyň, Watanynyň edebiýatynda, milletiň edebiýatynda yz goýup, goşant edip giden şahyrlaryň hossary biziň döwletimiz, biziň Watanymyz, mähriban Arkadagymyzdyr. Arkadagly Gahryman Serdarymyz bu ýoly, asylly ýoly, mukaddes ýoly dowam edýär. Biziň Ruhy Çyragyň gepleşigimiz şu ýakyn günlerde nesip bolsa ýaýlymyza getirmek maksat edinýär. Şular ýaly bir halkymyzyň aýdanlaryny halkymyza ýetirmäge, ötenler barada gepleşikler taýýarlap, nesillere ýetirmäge bize mümkinçilik berýän Aly Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza şular ýaly şahsyýetlerimiziň, ussatlarymyzyň ojagyna oturyp, olaryň yzynda bolup, olaryň çagalygy geçen ýerlerinde bolup biz alkyşlarymyzy ýollaýas. Goý, Gahryman Arkadagymyzyň Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun! Täze ýyl, doglan Gahryman Arkadagymyz, Arkadagly Gahryman Serdarymyz Watany söýmegiň bize nusgalyk mekdebi. Sebäbi Watany söýdügiňçe şol ýurdumyzdaky alnyp barýan uly işleri bitirip, bolýar. Diýmek, biz her birimiz öz alyp barýan wezipämizde, her birimiz öz ornumyzda Watany söýüp, Watan üçin, halk üçin, hormatly Prezidentimiz üçin, Gahryman Arkadagymyz üçin şol işleri ýerine ýetirýär. Siziň döredijilik toparyňyz Buh çyraňky gepleşigini halkymyz uly joşgun bilen kabul etdi. Şu gün Gün ruhy çyragyň gepleşigi ýaýlymda goýberilýär diýip, Her bir panda her beýleki uly sabyrsyzlyk bilen garaşýar. Ýöne meniň şu ýerde bir ýene bir sowal beresim gelýär. Halypalar barada ýatlaýar. Ýöne siziň özüňizem Türkmenistanyň at gazanan žurnalisti. Şu döredijilik älemine bir ilkinji äden gadamyňyz barada gürrüň berseňiz, näme itergi boldy? Artykjan at gazanan žurnalisti diýdiňiz-ä. Mähriban Arkadagymyzyň bize beren mümkinçilikleri, öz halkyna, adamlara, zähmet çekýänlere hossar durmagynda, arka durmagynda biz şeýle üstünliklere ýetdik. Ol hemmämize düşnükli. Eger-de biz şu gepleşigi döredip, eger-de döwlet bizi, Watan bizi gollamasa, arka durmasa, Arkadagymyz kod sag bolmadyk bolsa biziň bu çeken zähmetimiz hiç görünmezdi. Bize nähili uly mümkinçilikler döredilýär we taryhy öwreniň diýýär mähriban Arkadagymyz. Özem doly, anyk, çuňňur öwreniň şeýdibem şol esasynda nesilleriň terbiýeçiligini gazanyň diýýär. Ine bizem bize döredilen mümkinçilikler bar bolansoň, Watanda bize arka bar bolansoň biz şu üstünlige ýetip bileris. Meň žurnalistka bolan höwesim. Ojagymyzdan, mähriban ejem bilen aramyzdaky söhbetdeşliklerden, adamlara ýakyn bolmak hakyndaky çaga kalbynyň arzuwlaryndan şineläp başlapdy. Men bir wagtlar diýerdim, Çagakam, ejem hem žurnalist boljak diýerdim. Belki-de, o wagt men Hakyky žurnalistiň nähili bolmalydygy hakynda doly bilýänem däldirin, ýöne öýden okuwa mekdebe gatnadym, körpeje gyz bolup, oba, çaga, oba çagasy, sada öýüň gyzy, daýhan maşgalaň perzendi, emma mekdebe gidip gelýärkäm hem ýolda oba adamlary bilen gabat gelerdim, salam bererdim, kimseler bir zatlar sorardy, sowal bererdi, menem olara jogap bererdim. Mekdepde geçilen sapaklar, synpdaşlarym bilen, mugallymlarym bilen aralykdaky gürrüňler, bularyň hemmesini gelip ondan men öýde ejeme gürrüň bererdim. Ine şu gürrüň bermeklige bolan höwes bolmagyndan kem. Ýa-da şu öýden çykyp, çagyrkam mekdebe barýarkam aralyk daş-da, ýöräp giderdim. Gabat gelýän wakalar bilen deňinden üns bermän geçmezdim-de, hökman saklanardym, sowulardym, sowallara-da oba adamlaryna jogap berip geçerdim. Şeýdip ýene yza gelerdim. Men pikir edýän şol çagalykda ýöne şu adamlara ýakyn bolmak, sowallara jogap bermek, olar hakynda soramak, Şu zatlar gürrüň berijilik, şular belki-de meni žurnalist bolmaklyga tarap arzuwlarymyň şinelemegine kömek edendir. Belki-de men şeýle diýýän. Orta mekdebi okap ýörkäm, onunjy synpy tamamlamda, türkmen dili, edebiýat sapagyndan. Edebiýat sapagyndan düzme ýazamda şondan alan dörtlügim meni žurnalist bolmaklyga has hem bir dogum berip, gujur berip, gaýrat berip, hawa, maksat goýmagyma getireni boldy. Dogry, täze bir siziň şu Ruhy çyragyň atly gepleşigiňiziň üsti bilen žurnalist bolmagy niýet edinýän, žurnalist bolmaga Ýüreginde arzuw edýän ýaş neslimiz Siziň her bir halypanyň diňe bir ömür döredijiliginde gözleg işlerinizde, eýsem-de şonuň adamçylyk häsiýetlerini, halkyň içinde nädip ýaşapdyr, köpçüligiň içinde nähililik özüni alyp barypdyr. Sebäbi şol adamçylyk häsiýetlerem adamyň. Döredýän döredijiliginde görünýändikä diýendir. Şu zatlaryň ählisini çintgäp-çintgäp gözleg işleň üsti bilen, gysgajyk gepleşik däl-däne, uly göwrümli, uly jogapkärçilik bilen çemeleşýän gepleşigiňiziň üsti bilen biziň ählimiz tomaşa edip, ýaş neslimiz hem, jurnalist bolmana niýet etýän ýaşlarymyz hem görüp, Sizden öwrenenkä diýendim. Žurnalist bolmana niýet edinýän ýaşlarymyza näme maslahat berersiňiz? Arzuwlar biziň kalbymyzda dörese döräbersin. Ýa-da olar maksadyna ýetse-de ýetsin, ýöne hakyky žurnalist, Watanyň žurnalisti bolmaklyk üçin ýaşlara men şeýle maslahat beresim gelýär. Yhlas, arzuw ol gerek. Ýöne üstünliklere ýetmek üçin, şol käriň, hünäriň hakyky eýesi bolmaklyk üçin ýaşlara ýüzlenýände, Watany söýmeli. Watan seniň hossaryň bolmasa, Watan seň arkaňda bolmasa, seň arzuwlaň Aman, bolman galyp biler. Sebäbi näçe zähmet çekseň çekiber, Watan saňa üns bermese, sen çekýän zähmetiňi bahalandyrmasa, onda öz-özi ol arzuwlygyna galmagyň gaty mümkin. Ol hakykatdanam şeýle. Türkmen gyzyna žurnalist bolmak aňsat däl. Türkmen zenany üçin žurnalist käri saýlap oňa ýetmek aňsat däl. Sebäbi sen Türkmençilikde dowam edip gelýän Bir öýüň hakyky türkmen ejesi bolmak, Bir öýüň türkmen gyzy bolmak hemem ýurduň teležurnalisti bolup bilmek, bular bir-birinden bir azajyk uzakda bolsa-da, ýöne bize döwletimiz, Watanymyz, mähriban Arkadagymyz, Arkadagly Gahryman Serdarymyz özi hossar duransoň, Şol ikisi bir ojakda amar bolýan eken. Şoň üçin geliň indiki geljekde žurnalist bolmaklygy arzuw edýän ýaşajyk nesillerimiz Watanymyzy söýeliň. Watany ýürekden söýseň ähli arzuwlarymyz hasyl bolýan eken. Dogry aýtýaňyz Täzegül mydama watan üçin edýän işleriňizde size üstünlikleri arzuw edýäs. Bizi seredýän tomaşaçylarymyza hem Watan üçin alyp barýan her bir işiň oňyn netijesini berýändigini ýene bir ýola ýatladasym gelýär. Täze bir şeýle bir giňişleýin gürrüňdeşligiňiz üçin köp sag boluň. Size ýene bir ýola döredijilik äleminde uly üstünlikleriň ýar bolmagyny arzuw etýäris. Goý, ruhy çyragym, mundan beýläk hem. özüniň uly göwrümli işleri bilen halypalarymyzy ýatlamakda has-da netijeli işlemekligini arzuw edýän. Sag boluň!
Şu arzuwlaryňyzy biz geljekde-de amal etmeklik üçin Mähriban Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak bolup, biziň başymyzda durup, bize arka durup, hossar durup, geljekki ilerlejek işlerimizde hemmämize hossar bolup durmagyny Arzuw edýän janlary sag bolsun ömürleri uzak bolsun il günümiz üçin adamzat üçin tutýan tutumly işleri rowaç alsyn sizede döredijilik üstünlikleri hemra bolsun.
Sag boluň Mähribanlar biz bolsa döredijilik agşamymyzy dowam edýäris.